avuxeni avuxeni minjhani mi kona mi sasekile mi tshame kahle na mi vona mi hlayisekile hlayisekile mhaka ya kahle mhaka yo tsakisa tsakisa tsakisa ngopfu tsakisa ngopfu bra rich bra rich bra rich woza hala eka stores Mi kona maxaka tindhawu ta ku hambanahambana vito ra mina hi mina Mandla Legere Gingirikani wa ka Maxava khizi ngo namuntlha mi joyinile ka nongonoko wa hina wa nkanelo wa Gingirikani kha ri ku ri namuntlha hi celebrate Sho Madjozi Sho Madjozi i wine award leyi vitaniwaku i ti-B_E_T na swi tiva ku ni twe ku vanhu va hala ka ka Madjozi. Va ri Sho Madjozi va twe ku Sho Madjozi i wine Beta Beta. Va ri Sho Madjozi i wine Beta Beta le America le Los Angeles. Se mi ni ku mi ri i wine Beta Beta? Hayi i vina na na mhaka ni ku ha-a a swona sweswo a swi nge endleki. Beta beta yo bejiwa swa tihanci kumbe xi swa bolo a ni swi tivi mara beta beta Sho Madjozi a swi fambelani na yena ni la kuma ku Sho Madjozi i wine BET awards ka category ya ti best new international act or best new international artist.

I category leyi a yi vhotela hi vanhu so na mina ni vhotile loko mi nga tshembi hi sweswo mi langutana I voted ma swi vona ma swi vona ma swi vona woza ya ni vhotile na mina ku Shembe Ndlozi a wina award liya mi ta tsundzuka ngaku a ku nga ri sungula Shembe Ndlozi a wina award ne i wine ti-SAMAs as well I think hi June ya first of June or something I vile The Sa Mast a nominate ka four awards kona ka ti-SAMA awards ka ti-Sa Mast SAMA awards whatever ivi ivi a wina best newcomer I think and then a wina na best female mara ivi a hluleka ka leya ya Kwaito na liya yin'wana ya best video I think a nga winangi ta timbirhi mara I mean hi tsake na yena and a hi mina ntsena ni nga tsaka na yena. Hi tele swinene ngopfu hi tele hi tele ya xo ma Joseph Gwayizela la nga kona hi tsaka na wena hina hala Afrika-Dzonga ende ha tinyungubyisa hi wena yooh guys mi swi vonile ku mi swi vonile loko xo majozi a ya exitejini a kuma award ku i nike hi mani award Terrence J ku suka la ka va ri movie leyi a va ri think like a man or something like that I and a ku si ku Showmax just couldn't contain her joy a tsakile ku va a kha a rhaba ti shoulders na vanhu lavaya emakhalipeni va Terrence J a ku ri na va Beyonce with the Migos a va ri kona ndhawu liya a ri kona hi lero ya ma swi vona ku ri xuma jozi i munhu loyi kahlekahle hi fanele mu celebrate hold this yeah What are you thinking right now? I guess for me, my story is a testament that you can be from any village, in any forgotten part of the world, and you can still be a superstar. For the girls that come from where I'm from, which is Limpopo, I just want to say um, you don't have to change who you are and you can still be big. Yeah. And it would be so wrong of me to not congratulate my fellow nominees because I love all of you and I'm a big fan of all of you. Uh. mtsakise hi ku i kongomisa award ya wena ka vana va le limpopo laha i humaka kona ende ngopfu loko yi langutaka ka vana va xisati so i mhaka kahle swinene swa tikomba ku ri i ri A swi khathaleki ku ri u huma kwini as long as i tibyele ku i lava ku humelela i ta humelela ende ha swi vona hi wena i swa kahle ngopfu vanhu vo tala va va va va tsaka va tsakela xo madjozi va n'wi hoyozela ku suka ka president Cyril Ramaphosa ni tsakisa xi xin'wana hi president Cyril Ramaphosa president Cyril Ramaphosa ne. President Cyril Ramaphosa ya Cyril Ramaphosa Cyril Ramaphosa Cyril Ramaphosa nto kwa se so mthombi va ku Cyril Ramaphosa Cyril Cyril Ramaphosa ya ndzi se ku i tweet hi Xitsonga president ya hina le Afrika-Dzonga u tiphina ku va hoyozela e ntombi ya le kaya Mashwa Madjozi ku va wine award swi kahle mu sasekile swiyani na kokwani Tito Mboweni va nghenelelini na ku va Twitter plus va kona ngopfu la ka Twitter. va tsakile na vona va mara va titwa hi xilungu a ni nga swi ta ku vele xilungu na vona na vona a va a va hambananga titwa ni vona xilungu same WhatsApp group and then na va ka E_F_F va tsakisiwa va tsakise hi xo Madjozi ni vone na minister-a wa transport hi swona Fikile Mbalula va thutile va tsakile i mhani wun'wana ni Musiyani va vo duma lava nga thutha va tele vanhu va nga va nga va nga tsakela ku va xi munchumu Madjozi a winile. ni vone na ti-artist ta Xitsonga to tala ti nghenelela ti tsaka na tona ni vone xo ngi rhanga ni ya tsala hi swona ni vone na Benny Mayengani a tsala hi swona i mani un'wani a ni swi tivi va tele vanhu lava va nga tsakelaku Sho Madjozi a winile ni vona na hina ti-fans ta Sho Madjozi hi tsakini vanhu vo tala va tsarini. va n'wi hoyozela van'wani va debate mhaka yin'wani yo ka yi nga pfuni nchumu va ku i xo ma Joseph ma va ku ri mulungu na kumbexani i muntima na kumbexani i mutsonga na I mean that doesn't matter I mean guys come on xo ma Jozi vito ra yena ra ntiyiso ve ri i Maya Xichavo wa ka Weltevrede I think Weltevrede i ri i rito ra xinghezi I'm not sure ku ri papa yena va huma kwini mara va ti komba ku ri munhu loyi va nga munhu wa nhlonge yo basa mhana yena ni va vonile ka ti-summers va kha va tsaka na hina va se xo majozi swa ti komba ku va mbale xibelani i mutsonga se swa ti komba ku ri xo majozi a hi mukhalabye vanhu va xikwembu she is mixed race so i xo majozi yeleyo mara yena xo majozi i ti byela i byela ku yena i mutsonga ende i vanhu va xitsonga swo hlantsweka. and u vulavula Xitsonga xa kahle no ku a vulavula Xinghezi xo majozi u wa n'wi twa ku ri a nga xi tshwenyi i xi vulavula Xinghezi xi xi ri lexiya xa ku hi le ka xilo lexi yena a xi a xi twisaka xiswona kahle kahle ni nga vula leswi loko loko xo majozi u vulavula Xinghezi i nga swi twa na wena ku munhu loyi i Mutsonga wa swi wa swi wa swi twisisa that's why me debate liya ya vanhu va nga ku va ku vulavuleni hi yona ku i mulungu ku mi a ni ngheneleli. u tsakisa hi swi sweswo ha khongozela hi xo majozi and a ni ta ni ma swi ma swi tiva ku loko munhu a khandziya swa kahle swi nge endleki ku ku ku ta ku na vanhu lava nga tsaka ku tlhela ku va na vanhu lava nga ta va kha va khunguvanyekile hi le tweet va tsarile vanhu va ku yo hi nge he pone swi nge heli kambe va tsarile vanhu lava langutani ma swi vona mos. va tsarile vanhu va kha va gungula va gungula gungula gungula kambe kambe swi nge heli mara lexi xi nga sala i ku ri sho Madjozi i wine award hina hi tsakile ene a la vula laha ku vanhu vo tala va ri sho loko va tsala kumbexana va ku Madjozi so va twa nga ri sho i vito ra yena then Madjozi i xivongo xa yena no. Xo Majozi i vito ra yena ra le xitejini leswi vula leswaku i stage name mara vito ra yena i Maya xichava wa ka Wagerup i papa ya yena i mulungu mhana yena i mutsonga ene a hi na mhaka na swona sweswo a hi na mhaka na swona hina hi hi tsakela hikuva i mutsonga i ti identify as mutsonga ene i ti identify a ri munhu wa ntima hambi ku ri ke ni wa ti identify as a ri munghezi a swi na mhaka xo Majozi vulavula Xitsonga le ka channel leyi hi ta mi celebrate switetani n'wina mi nga na ti-issues ta yena ku njhani njhani hina hi tingheneleli ta yena hi hi tsakele hi ku xi winile xin'wana xi nga ni tsakisi mhaka ku va Cardi B na yena a va nghenelela ka vanhu lava nga hoyozela xi ya ku na tweet ya kona yeleyo va kha va tsakile na xi hi tsakile ku va Cardi B a n'wi a n'wi hoyozeli i Cardi B ne Cardi B Cardi B Cardi B Cardi B whatever it is

a va ri kona vanhu lava va kha va ku i nga rap-a njhani hi Xitsonga industry a yi ready for Xitsonga hi leswi swi twa minkarhi hinkwawo va ku i endla YouTube njhani hi Xitsonga se why u nga endli YouTube ya wena hi xilungu ku u kota ku khavhara makete a mina a a ni le ka timhaka ta makete mina ni endla leswi mina ni nga xiswona leswi mina ni ni nga xiswona ni titwisaka swona ende ni twa ku va ni vulavula hi ririmi leri ni ri kotaka ku tlula Xinghezi swi ni khoma kahle. Ene ke ni tshemba ku ku ze ke na n'wina mi va mi kha mi languta mi tsakisa hikuva hi kha hi vulavula Xitsonga la ka YouTube ene a swi talangi ku ri vanhu vo tala va vulavula Xitsonga ka YouTube swi swi to va kona ka ka ka ka T_V nyana ma vo ni ka radio yi vhele yi kona mara a swi talangi ka ka ti-T_V ku va na Xitsonga so hi ni ha ha tinyungubyisa hi Xitsonga. that's why hi tsaka na xo majozi ku va a winile um nga kwini album ya yena leyi nga huma yi nga thiwa limpopo champions league um yi le ku tirheni kahle ngopfu phela guys masiku lama xo majozi i dume hi fone i dume hi fone mara xo majozi i dume ngopfu before na album yi huma phela xo majozi a bukiwa hi mhaka ya dume hi foni na na ti um collaboration leti nga ha ti endla na va ph na van'wana na van'wana lava nga kona um va malum ve ri malum cool cat ne ya malum cool cat va ndle ti-collab na vona a dumile hi minkarhi yaliya a nge za a humesa na album so swa kuma ku xo madyondzi loko hi languta ka mhaka ya ku humelela a hi mhaka leswi swi ngo swi ngo humelela kwala na kwala ni ku na a build up mina ni n'wi tiva tanihi munhu loyi a a ri a poet. khale ni kha ni n'wi landzelela maya a ku ri maya wa back then ka ka instagram and by that time phela a shuma just a ri america i think ya a nga dyondza xikolo america like swa ti-college like university i dyondze america and loko a ri le a ku na ti-event leti a ti ri kona

Ti-rap na yiniyini i vurini ka tindhawu to tala ngopfu loko hi loko kahlekahle loko a sungula a a la a a rhandza ku tsala ku tsalela vanhu ti-lyrics ma ivi va n'wi byela ku ha kahlekahle wena why u nga vi hi rhepa hi wexe wa vona se ivi a a endla ku ku ze ku ya humelela hi xo Majozi na Ndhume hi foni Ndhume hi foni Ndhume hi foni. Sesi Majozi i dume hi foni e vanhu vo tala va n'wi rhandza and especially swihlangi swihlangi swi rhandza show Majozi guys it's not funny and they can sometimes you can be very jealous swihlangi swi swa n'wi rhandza mhani luya ni twa a ni tsakisa swinene she is still very young I mean she's twenty seven somewhere there twenty seven I think she's twenty seven years old Ende ke ni already career ya yena yi yi le henhla I mean ku nominate-iwa hi album ya wena yo sungula ka ti-SAMAs i tlhela i wina i tlhela i nominate-iwa futhi ka ti-B_E_T ha va ka phela loko ni tshame ni hleketa ku swi vulaka ku vanhu lava va va va va rhangaka ti-B_E_T vo tshama va va va kahlekahle ka ti-international musicians leti nga kona emisaveni hinkwayo. Swa Madjozi nga ri yena a ndlaku swilo swo hlamarisa la handle i vanhu vo n'wi tsala lava n'wi nominate ma swona se swa tikomba ku ri kahle kahle loko i ndla swilo hi le hi ku tinyungubyisa swi ku teka swi ku chela tindhawu ta kahle se ni twa swi ni tsakise na mina I just can't contain myself I'm so happy for sure Madjozi I will never call her Madjozi or Sho her name is Sho Madjozi.

Mara swi kahle ku i vitana munhu the way a nga xiswona like her stage name is Sho Madjozi that's not her real name so Sho Madjozi is a so don't call her Sho or call her Madjozi I mean come on guys let's celebrate the lady and then ha n'wi tsakela hi n'wi tsakerile ha n'wi tsakela tsakile na hina hi tsakile tsakile na n'wina mi nga vhota ha mi khensisa ha mi khensisa. Guys and hi nga rivali ku ri Sho Madjozi a hi Mutsonga wo sungula ku va a nominate-iwa an international award yes Sho Madjozi i Mutsonga wo sungula ku va a wine BET award hi yena wo sungula sungula sungula hi laha misaveni hinkwayo ku va a wine BET ku ri Mutsonga ne mara Ku na Mutsonga un'wana a nga tshama a nominate-iwa ka swilo swa ti-international awards ka swa bolo ku na ku nga ku nga ku nga Oscarine Masuluke a nominate-iwe ka leswiya swa ti-Puskas awards swa ti-goal of the year swa FIFA Puskas awards I think he was competing there na vanhu vo hambanahambana but ya a hi yena munhu wo sungula ntsena a nga nominate-iwa ka swa ti-international awards a ri Mutsonga mara hi yena munhu wo sungula sungulo. ku wina award a ri mutsonga ya le handle ku ri international awards like that one hayi beta beta bet black entertainment television bet yimela black entertainment television so hi vulavula swilo swa khe hi swi twisisa ku lawula yini va n'wi ve ri beta beta va ka yena loko mina mandlalekera gingirika loko maxava ni kha ni kaka stop stop tshwelekile nyora first ntoto wo rha salute